Мин киниэхэ хайдах да сатаан тылын тахсан кэпсии иликпин. Кэлиҥҥи бириэмэҕэ наар ол эрэ туһунан саныыр буоллум. Кини барахсан борто дойдуга сылдьар Эмискэ баҕайы үлэм хаалара баар буолбаат, оттон мин инник маннык тутан көрөрүм хайдах даҕаны кыайан кэпсии иликпин. Элбэх дьылҕалар тустарынан Бэйэм олорон аһарбыт олоҕум туһунан ийэ хонуум эн тускуна мин кэпсиэх тустаах өйдүүбүн ийэ хонуум аанлаҥнай субан кулдуум холбоһон баран эйиэхэ туох көтөхпүппүн Ийэ буолуом, эн биһигини дьоллоох оҥор. Дьоллоох оҥорбот буоллаххына, бу сиргэ биһиги тоҕо төрөөбүппүтүй? Эн биһигиэхэ тиийэххэ дьоллоох тосхой диэн көрдөспүтүҥ. Субанны биһиргэ баҕарбыппыт санаабыппыт курдук олохпут табыллыбатаҕа дуо? Табыллыбыта. Ол олоҕу Субанкул биһикки ипсилиибитин туппуппут, харса суох үлэлээбиппит, күнүстэри-түүннэри кэтимэн илиибититтэн араапатахпыт, дьиэ туттубуппут Ханнык эбит сүөһү ииттибиппит. Онтон олохпут саамай кэрэтинэн үс уолу утуу субу төрөппүппүт. Билигин кэлэ ардыгар аба сата дууһабын ууһар. туохтан аара кинилэри апсаа курдук сыл балтараа сыл буола-буола төрөппүтүм буолла атыттар курдук үстүү түөртүү сыл буола-буола оҕоломмокко эбэтэр кинилэр букатын да бу күн сиригэр төрөөбөтөхтөрө буоллар

Аадьылыстар испитэ. Ону кытта тэҥэ уолаттарын биллибэккэ көстүбэккэ тиргэ алмастыы дьолоһуулаахпыттара. Олохторугар суолларын-иистэрин улуталаан ыларбыттара. Онторбут саамай булчуннааҕынан улахан ойбут Касым Кэргэннэнэн дьиэбит боруогун маҥнайгы киһи атыллаабыта Алимаар барахсан Кайындыттан төрүттээх хайаҕа үөскээбит буолан хара бараан дьүһүннээх эдэркээн кыысчаан этэ Иккилини төрөппүт кыыһын курдук таптаабыт Өскөтүн атын дьахталлар кийииттэрин кытта тахсыбат эбит буоллахтарына, дьиэҕэ Ливан курдук кийииттэнии улахан дьол этэ. Таарыйан эттэххэ, дьол диэн киһи киһиэхэ сыһыатыттан кыра-кыралаан кыырпаҕынан үөскүүр эбээт. Оо, Ливанын барахсан Ол дьыл эдэрдэһгэ анаан уһаайба биэрбиттэрэ, дьиэ туттан саҕалаабыттара Онтон ити Алиман кийииттээн кэлбит сайына хайа да сайыннааҕар хара кыыстааҕын оччолорго ким да сэрэйбэт этэ Күн өссө да тахса илигинэ баамаах иирэн саҥардыы сэгэлии туран иккилии күүтэҕэ баайан истэхпит инэ арҕаа диэкиттэн аптаах киһи көтүтэн иэрэ көстүбүтэ Киһи биһиэхэ хаһыытыыра, билиитинэн долбаатыыра. Ол эрээри ол сөрүгүн тыаһа тугу да иһитиннэрбэтэ. Тылын бүтэһик дорҕоонор иһиллэрэ. Ийээ, туох эрэ буолбут диэн Алимаан касыымтан баайан диэки сүүрбүтэ Курдук быһааччылар бука бары аймаан кэнниттэн сырсыбыттара. «Тохтооҥ, миигин куотумаҥ!» дии сатыырым да, санам кыайан тахсыбата. Дьиэҕэр касыырка убаайынын аттыгар тиийбитим. Тоҥуоруспут дьон быыһыттан уолум тахсан салыыбыттан ууһан турар. «Ийээ, Сэрии буолбут. Сэрии даа? Ханнык сэрии? Эн сэрии диигин дуу? диэн Миитэ тылы өйдөөбөккө үрүт-үөһэ хатылаан кинини одуулаан көрөн турбутум уонна эмискэ Ысталабын ытаан иһэн барбытым дьэ тигээҥҥиттэн атын олоҕу сэрии олоҕо саҕаламмата дьоннорбут бэбиэскэ тутан ыырыллан фроҥҥа бараллара Хаалбыттар биһиги харса суох үлэ диирбит да үлэ кыайтарбата Уолум касыым эрэйдээх «Булаһархай үлэни бартым бэйэм кыайыам» диирэ дуу күнүстэри-түүннэри хамбаайынынан оҕустаран төттөрү-таары сүүрдэн тахсара кини уот сиэн хараарбыт сирэйин түүннэн соло үүммүт омурдук көрөммүн сүрдээҕи аһынарым сүрэҕим ытыыра уой кини уол күн уотугар оҕустаран өлөн хаалыы диэн киниэхэ бэйэтигэр эппэтим кини өһүөннээх хараҕын уотугар көрөрүм Бүтэһик да чааһыгар тиийэ кини оҕустарбытын тохтотуо чугунуо суоҕа диэммин билэрим ол чаас кэлбитэ бэбиэскэ туппута айыы дьоно бука бары кинини атаарбыттар алимаан эрэйдээх эдэрдэртэн да кырдьаҕастартан да

сурук тутар буоларбын холку соҕустук ыстаабытым мин субанкулум армияҕа ылыахтара суоҕа дии саныыр этим кинини ыллахтарына холкуоспут бигэдьиидэ суох хаалар илиитэ-атаҕа суох хаалар тэҥэ буоллаҕа дии ол эрээри кинини ыргыстара. Тугу гынабын, хайдах буоларын, мантан инньэ хайдах олоробун дии санаата баккыраччытаабыт. Эн тантанай маннык им да суоҕар хараҕы уҥуутун барытын ньыччытаан кэбис. Онтон мантан инньэ атын дьоҥҥо хараҕын уутун төрүт көрдөрүмэ. Эн билигин Алиманнаах Дьайнаагары дьаһайааччытынан хаалбаккын. Эн мин оннубар холкуоскун бигэдьиирдэн хаалаҕын. Атын киммит да суох. Хайыахпыный? Хайдах-туох балаһыанньаҕа олорорбутун өйдөөбөт үһүбүн да. Тиһэҕэр тиийэн эттэххэ бу. Субал куулум. Бүтэһик

Биирдэ үлэһиттэрбэр көмөлөһөн уһанар дьиэҕэ аттарбыт бокпуобаларын уларыта сырыттахпытына бэрэссэдээтэлбит усун баай кумааҕы ылан биэрдэ

Саппыт биллибэтэҕэ Тиһиги утуйара сынньанара умнаммыта лиманныын эшелоннары эккирэтэр төттөрү таар сүүрэр тахсарбыт Оттон арай биир күн арҕаа диэкиттэн бэйиги хаһан даҕаны харахтаан көрбөтөх

ылан үөһэ курдуктар тутуо дьолуом иһин уобаласпыт ханна баран иһэрий өрөмүөннэнэ мин ити кэпсэтиини истэстэ эшелонунан айаннаан вагоннарга олорсон испит дьоннор тустарынан ырыы-хаһыы дэлбит эбии Илиилэрин атахтарын сүтэрбит дьүлэй хара суох буолбут дьоннор тустарынан санаабыта буолда. Масал Петр эмиэ бу эшелон кэлбит сиригэр айанныа турдаҕа.

Кини, кини биһигиэннэн аттыбытынан ааһан иһэрэ. Ити түгэннэрин кинини бэрт дьолдордук көрбүтүм. Баттаҕым тыал бурайара, синиэлин тэллэҕэ тэлэҥниирэ. Төһө кыылларынан бугуурдар бүктүһэн туран биһиэхэ долбаатыыра-тугара хаһыытыыра. Оттон хараҕар үөрүүм, курутуйуум, бырастыылаһыым көстөрө. Мин киниттэн харахпын арааппакка эрэ погоннар кэннилэриттэн сүүрэн испитим. Тиһэх погон да сүү ааспытын иһин сүүрэн иһэн. Онтон дьэ охтубут оо төһөлөөх хаһыытыырбыный төһөлөөх ынчыктыырбыный ийэ буорум этэрэ миэхэ ханнык ийэм ин курдук тиһэх түгэх уолун кытта бырассыылаһаары ириэсэр паалаларын ууһа сытар төбөтүн кырбыы кырбыы бырастыласпыта оннук иһэннэрбин таҥара быыһаатым бүтэһик ийэ буолан